Ia, so nhw'n wedi Sioned Young, uh, fi wedi sylfaenydd Mwydro. Mae Mwydro yn gwmni darlunio digidol sy'n arbenigo mewn creu gifs di animeiddio i fusnesau o bob maint. Wel, na ddau brif reswm rili really, eisiau cymryd rhan. O'n i'n meddwl bod o'n brofiad da yn ei hun. Dwi'n meddwl sy'n ni byth di mynd am cyflogi rhywun heb y cyfle rili. Really. O'n i rhywbeth yn meddwl eich o'r busnes digon fawr i wneud o, so o'n i'n meddwl metro mentro ac bod fi'n cael cefnogaeth yw'n lleol hefyd. Um, helo, Lois dwi, ac o'n i'n gweithio fel swyddog credigol um, efo mwydro dros yr haf. Esh i raddio nôl ym mis Mai a do'n i ddim rili'n siŵr be o'n i eisiau neud, os o'n i eisiau gweithio neu os o'n i eisiau neud gradd meistr. Um, a nes i weld y swydd yma'n dod fyny efo llwyddo'n lleol um, a nath o rili apelio ato fi gan bod fi yn berson eitha creadigol fy hun ac hefyd o'n i'n nabod Sioned um, a o'n i'n meddwl, wel, pan ddim. Ond chydig o flynyddoedd yn ôl, o'n i'n yr un sefyllfa o wedi graddio a stryglo gael swyddi achos bod fi ddim efo digon o brofiadau. Ac o'n i'n meddwl, mae'n mwydro, mae yna lot o brofiadau fewn iddo fo, creu fideos, creu blogs, gweithio efo cwsmeriaid. So, o'n i'n meddwl, sa rhywun yn cael lot allan o'r profiad hefyd gweithio. Cyn i fi ddechrau efo mwydro, um, o'n i'n dieddol o feddwl fod yna lot fwy o gyfleoedd um, ochrau Gaerdydd neu yn y de gymharu fo'r gogledd, ond dwi'n meddwl ers dechrau gweithio efo mwydro, nes i ddod draws gymaint o fusnesau bach lleol a sylwi bod yna lot o gyfleoedd adra hefyd yng Ngwynedd a Môn. Um, a mae hynna'n braf i weld um, gan bod na dueddiad, dwi'n meddwl, i edrych ar Wynedd fel bod na ddim cyfleoedd modern um, i bobl ifanc yna. So mae'r cyllid yn rili really helpu fi gael syniad gwell o faint o jyst mwydro dyfu os dwi'n gallu bach o help. Dwi'n meddwl o'n i'n neud bob dim fy hun a dim ond cyn gymaint fi jyst yn neud cos dwi'n rhedeg y busnes yn rhan amser hefyd. Uh, so dwi'n beth rwy'n ifanc lleol i edrych allan am gyfleoedd sydd gan y Swyddfa'n lleol ac hefyd um, i holi unrhyw berchnogion busnes um, am brofiad gwaith. Uh, dwi'n siŵr fysa unrhyw un yn ddiolchgar o um, eich sgiliau chi ac eich profiad chi. So, y prif tips yn i'n dweud rili unrhyw fusnes sydd eisiau cyflogi rhywun ydy bod yn eitha beth a busnes rhy fach. Dwi'n meddwl o'n i bod tro meddwl am y mwydro rhy fach i gyflogi staff, ond mae yna gwahanol ffyrdd o fynd eich gwmpas o fyd. Da chi'n mwyn gorau garwyn ar y payroll, fe chi gyflogi rwy'n llawrydd, Which is yn effeithiol iawn hefyd. Um, os o'n i hefyd yn deud i pwysau mesur i feddwl, ia, mae o'n cymryd lot amser ac eich chdi bach o bres ar y cychwyn i efforddi rhywun a gael rhywun yn gyfarwydd efo'r cwmni. Ond yn y pen draw, mae'n arbed arian ac amser iddo chi, cos da chi'n cael mwy amser wedyn i ganolbwyntio ar tyfu'r busnes neu wneud y pethau da chi'n caru neu pethau sy'n dod ar pres i fewn yn y busnes hefyd. E, diolch yn fawr i Sioned am y profiad o gael gweithio fy mwydro ac hefyd diolch yn fawr i Llwyddon Lleol am y cyfle.